מען האט געשריבן וועגן פראסטע אידיש אין אן ארטיקל וועגן ריזארסן פאר לערנערס. דער ארטיקל האט אויך ארויסגעהויבן יידישפאפ, איינער פון מיינע באליבסטע אידיש ריזארסן. איז, היינט וועל איך רעדן אביסל וועגן יידישפאפ. און אונזער גאסט דזשאסעף לענדאו רעדט וועגן ווי ער פרואווט אויסציען זיין קינד אויף אידיש כאטש אידיש איז נישט זיין ערשטע שפראך. אבער קודם כל, האט איר זיך צוגעהערט צום לעצטן עפיזאד? ווער איז געווען דער מיסטעריעזער מענטש? אונזער היסטארישע העלד איז געווען ר' שניידמאן. שניידמאן איז געבוירן געווארן אין אן ארעמע משפחה אין א שטעטל נישט ווייט פון כעלם, פוילן, און זי איז געווארן א שפיץ פיגור, א גרויסער מאכער אין דער ארבעטער באוועגונג אין אמעריקע, און אין דער פאליטיק. זי איז אפילו געווען א גאסט אין דעם ווייסע הויז. טאקע גרויסע הצלחה פאר א מיידל וואס האט געדארפט פארלאזן שול צום דרייצן יאר.
מאבי, דו ביסט דא! לאמיר שפילן מאבי.
ווער איז דאס? יא! מיין חבר מאובי דער ראבאט. איר קענט אים נישט? מאובי איז א שטערן פון יידישפאפ, א וועבזייטל וואס לערנט יידיש דורך אנימירטע ווידעאס, געניטונגען, שפילן און אנדערע רעסורסן. די ווידיאוס מאלן אויס מעשות וועגן נעמי, א מיידל, און איר חבר מאבי, א ראבאט. יידישפאפ איז געווען מיין ערשטע יידיש קורס. ס'איז דא נישט קיין ענגליש, די ווידיאוס זענען אינגאנצן אויף יידיש. אבער אפילו אן אנהייבער קען פארשטייען די מעשות צוליב די בילדער. און דאס העלפט אסאך, מען לערנט זיך ווי א קינד, נישט טראכטענדיג אויף ענגליש, נאר דורך הערן און ליינען אידיש. די מעשות זענען וועגן קינדער, אבער איך האלט אז אידישפאפ איז זעהר נוצליך פאר אלע אידיש לערנערס, סיי קינדער סיי דערוואקסענע, ס'איז נישט נאר ווידיאוס, מען קען זיך לערנען דעם אלף בית, ליינען און שרייבען, און אויך אסאך וועגען דער אידישע קולטור, יום טובים, שרייבער, טעאטער, לידער, און אלץ איז זעהר גוט ארגענעזירט, מיט דעקלערונגען אויף אידיש און ענגליש וואס זענען פרעכטיג קלאר. אידיש פאפ הייבט זיך אן זייער פשוט אין קאפיטאל איינס, אבער ביים סוף נעמט עס אריין אסאך וואקאבולאר און שווערע גראמאטישע טעמעס. ס'איז נישט נאר פאר אנהייבערס. אז איר זייט נאכנישט א ליבהאבער פון מאבי און נאמי, גיט א קוק אויף יידיש פאפ פונקט קאם,

ווי אזוי זאל מען מאכן זיכער אז מען האדעווען נישט נאר געזונטע קינדער נאר אויך אידישע קינדער? אוודאי קען מען צווישן די בלעטער פון אונזער הייליגע תורה געפינען אפאר גוטע עצות, אבער דער פאדקעסט איז נישט פאראינטערעסירט מיט פרומקייט, ניין, איך רעד דווקא וועגן אונזער טייערער פאלקס-שפראך אידיש. ווען איך האב געהאט מיין ערשט קינד א בן יחיד'ל האב איך געטראכט אסאך וועגן ווי אזוי צו שענקען אים אונזער הערליך מאמע לשון, אפילו אז ס'איז נישט געווען מיין אייגענע מאמע לשון. ווי אזוי קען איך פאררעכטן א צעבראכענע שפראכיגקייט? ווי אזוי ווען מ'האט נישט קיין אידיש לאנד נישט קיין אידישע גאסן שילן צו דערמאנען די קינדער ווען זיי גייען אויף צפון צו דרום, ווען מען האט נישט קיין אידישע שפיל פלעצער פאר יונגלעך און מיידלעך צו הויבן זיך און אראפ גליטשען אויפן אידישן זאמד, אין דעם פאל דארף מען זיין קלוג צו מאכן זיכער עס די מאמע לשון, וואס מיר האבן לאו דווקא נישט קיין געלעגנהייט געהאט צו רעדן מיט אונזערע אייגענע מאמעס, קען זיין אין עכט מאמע לשון ביי אונזערע קינדער אין מויל. קיין תשובות האב איך ליידער נישט געפונען, מיין זון סטעפעלע איז כמעט שוין צוויי יאר אלט, איך רעד מיט אים נאר אויף אידיש איך זינג מיט אים נאר אידישע לידער, איך לייען מיט אים נאר אידישע ביכער, און ער רעדט גראדע א שיין אידיש פאר א פיצעלע. אבער, איך דאכט מיך אז די וויכטיגסטע זאך ביי אונז איז צו זוכן אדער שאפן א אידיש רעדנדיגע קהילה. אפשר איז דאס טאקע דער איינציגסטער וועג צו מאכן אידיש אויסהאלטעוודיג ביי סטעפעלע און ביי זיך אליין. נו, פאר אלעמען וואס האבן די זעלבע צרות, זייט ממשיך צו הערן זיך צו אידישע פאדקעסטן, לייענען אידישע ביכער און ווען עס ווערט אייך לאנגווייליך מיט אידיש, רופט די אידישן פריינט און קוועטשט.
א גרויסן דאנק דזשאוסעף. און איך וויל אויך הארציגן באדאנקען מארני וואס פירט אן מיט אינסטעגראם און פעיסבוק. און סא וואס מאכט די אלע פרעכטיגע ווידיאוס פארן יוטוב קאנאל? אייער ארבעט קומט זעהר צו הילף. און א דאנק אייך פארן זיך צוהערן צום פאדקעסט, ביז מיר טרעפן זיך ווידער,